Hello guys, nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Tuzan cu Kawlram chungah cangmi kahdohnak thawngpang kan rak chim ṭhan lai. I Kawlram chungah atu lio ah zeidah cang ti kha theih na duh le na saiun sa ve si ahcun kan bia rak ngai ve dingin a hmai subik ah vun sawm ṭhan vin duhmi hna si. Cun kan video na nak zoh pah khan kan video te kha like le comment le share in rak kan bawm ve ti zong kha vun sawm ṭhan ka vun duh fawn hna. A pakhatnak bik ah a luancia July thla ni hlei khat in ni hlei thum tiang kha Myanmar ram le Thailand ramri ah hmun a khuarmi Natingya timi ralhrang sakhan pakhat kha KNU tangah a ummi KNLA hna nih khan an kal hnawh i an kah ciammam hna i, can tlawmpal chung an kah hna lioah khan hmun dangin ralhrang zeimazet kha an hawile bawmh dingah an rak ra ti si. I cu sitku a rak rami hna cu KNLA a cheukhat hna nih khan ambush an rak tuah hna i an rak thuat ciammam hna i caan zeimazet chung an kah hna hnuah khan Ṭakhuai hmu, Bum hmu Awngku timi pa telin minung panga an thah khawh hna i cu hmun ahcun hriamnam zong pahnih, meithal pahnih le zenkuan zeimazat zong kha an lakpiak hna ti kha kan hun theihmi si. Cun a pahnihnak ah nizan ah khan KNU nih cathanh an chuah i cun cathanh chuahmi chungah cun an langhtermi cu Pekhuda Ngiang le Pin Kayai chungah a luancia thlaruk chungah khan kahdohnak voi zathum tluk kan tuah i cu kahdohnak voi zathum tluk kan tuah chungah cun ralhrang kan thahmi hna hi Zahnih le sawmli le pahnih an si i hliamhma a tuarmi hna hi za le sawmriat le pahnih an si ti si. I cu kahdohnak chungah cun KNLA lei nih khan meithal zunza le zunkua bak an lak khawh i cun anmah KNLA lei zong kha a thimi an um len ve hna i anmah KNU chungin a thimi kha minung sawmli le pali miphun le ram caah an nunnak an pek i Minung za le pakul le pariat nih hliamhma fak ngaingai an tuar ti kha an hun langhtermi a si. Cucu KNU le ralhrang karah a cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in vun chim ka duhmi a si. Cun a donghnak ah thawngpang ṭha taktakmi pakhat vun thanh ka duhmi cu Patingmyuh lei in Rakhine ram chung lei ah eidin thilri pawl pakhat hmanh luhter lo ding tiah sac ralhrang pawl nih khan order an rak chuah ti si. Cu order an chuah hnu ahcun pating lei ah hmun a khuarmi ralhrang bawi pawl zeimawzat nih khan phaisa an duh tuk ruangah businessmen pawl sinin phaisa tampi an lak i let an ei hnu ah khan pating lei in Yakhai ramchung lei ah khan thil zeimawzat kha an rak luhter hna ti si. Cu thil an luhtermi hna chungah cun zinandasi hei ti bantuk, cun sicam hei ti bantuk, cun eidin hei ti bantuk pawl kha zeimazet kha an rak luhter lengmang ti si. Cu hna cu sac ralhrang cunglei bawi pawl nih khan nai ah khan an theih hna i cuka hmun lei ah ṭawon a ngeimi ralkap bawi pawl zeimazet kha dan fak taktak in an tat hna i a cheu cu tedan tiang an pek hna ti kha kan hun theih i cu chungah cun A reng a sang bikmi hi Buhmu Thioh Cawsulun timi hi a si i anih hi kum hra chung thongtla dingin a bia an khiahpiak ti si. Cun a pahnihnak ah Buhmu Ci Aung San Lun hi kum kul chung thong an thlak ti si. Cun Duh Buhmu Ci Caw Zual Ṭhun hi tedan bak an pek ti si. Cun Duh Buhmu Ci Myo Zaw Aung hi nunchung thong an thlak ti si. Cuticun phaisa an duh tuk ruangah an cunglei sac ralhrang bawi pawl i order kha an ngeih lo ruangah ralkap bawi zeimazet cu tutan ah thihdan le nunchung thong le kumhra le kumkul thung chung thongtlak dingin an cunglei bawi hna nih dan an tat hna ti kha kan hun theihmi si. Cu vial cu tuni ah ka chim duhmi si sehlaw a hnuah kan i tong ṭhan te hna lai.